Atu bantukin atu kan umnak huan cim ah ii aa i kan umka i dumha ka tuahmi te nan ka zohpiak i a tampi ka lawng. Ii cucaah cun Laitlang ah kan ram hi zeitindah pawcawmnak a si timi kha ka thinlung ummi cucaahcun atu i sepit khi ka cinmi hi kan kai ka bak khan timma kha bungzung ah ka phawhter hna mah ka atu ah a thiammi kha ka vun tuahter hna i atu i sepit ka cinmi hi Israel pungsan si zeicah kan ti si ahcun mah i tikhin Israel pungsan kan cin tikah khan nika nih a hmuhmi kha ṭha cun thli a hmuhmi kha ṭha mah tikah ka hoinak in a mu kha a ngan deuh i a thlum deuh atu i ṭheng kan donmi kha cu nika a hmu lo thli a hmu lo tikah khan a kul a ṭih a tla cucaah cun atu i ka tuahmi hi Israel pungsa in ka tuahmi a si i cucaah cun atu ah kan kai kai ka vun tuah i atu ka tuahmi khi a khor khi lunglawng te si ko i pe hnih pat le i ka cawh te hna a thuk zong pe hnih le cheu a kau zong kha pe hnih pat le ma khan vawlei a ṭhami kha rungtang lei ah kha ka va lak te hna i ma kha ka rawn te hna ka rawn te hna hnu ah Falam ah atu i ZTC mu atu CBC an ta kha motor ka i ka lak te hna i a keu kha zakhat an phorh ka cin atu ka cin mi khi keu songa le panga longa tlum a tang mi ka wen chi dang kha ka cin te hna i atu kha ka cin bak i kum thum nikum khin a tlai nikum a tlai mi kha zawa cha tampi ka tlai tel lo i cui zin hi za thum hrong a tlai cui zin hi za thum hrong a tlai i ma tikah khan sapi dah ka thlak te hna mah sapi ka thlak te mi hna kha Christmas ka tu ah khan zabi Christmas i a ra khomi vialte kha ka dang hna i atu hi a tangmi ka kum kha sa cang i a quality kha a tha an ti i cucaah cun atu kum a tlaimi zong kha a tam tuk a tlai si ahcun a ve kha a te a ruang kha a ṭha deuh lo an ti caah khan a tam tuk tlai tel lo i atu zong kha a tanglei deuh kha ka tlai tel hna i cucaah cun atu khi a tlaimi zong kha zoh ahcun a ningcang te tlai tel si ahcun cui a thong a tlai khon in kha sa cang i cucaah cun chim duhmi cu atu khi kum thum chungah a tlai tikah hi ka tuahmi chungah khan zeizat deh kan ti si ahcun kalimyo arek dip nga dip hra rong ka cah hna an vin ka phor i dip kha ta kalimyo thong khal sanga i dip hra cun thong thing a long di ko ma khai vin ka phor i ma khan kum khat da ve ni pelik po khan non ko toi te na i pelik vin ni ve khan an toy na zi pakhat an rau lo ma khan kum khat da ve ni an toy i atu i ma khin atlai mi si i chu ca ka chim du mi chu atu khi atu i ka cimi soma le kum nga khi keimah ta si selaw mu kum khat ah aning cang tein kan tlai ter si ahcun ting zakhat le zahnih kar fei te kan hmuh cucaah cun atu ah leu kan thlo tikah zeizat kan hmuh i ma tikah khan ma kha kha ar ek khat ni kum khat ah dip nga te ka toiter mi hna kha ni thlo kha mu thong hra thong kul hmanh a di lo mah ah khan a si si ahcun kan nu le keimah hi kum sawm sarih cung kan si tikah khan ting zakhat le ting zahnih fui tein kan hmuh si ahcun awlte kan rak cawng kho kan fale zong bochan hau ti lo kanmah tein kan thi tiang ah nuam tein kan i cawm kho cun sapit cu ṭha tein nun kan pek lengmang si cu kum a za khan ding si sabi ti kum a sa tiang khan i cu caah cun nihin ni ah hin kan ram pathian nih a kan pekmi hi zeitluk dah a thlum al i a that kan thei lo kan ni ping ya kan thei lo ruang nihin ni ah kan sifa kum ka chung tlang lo kan tuah i he tiah lo kan kan pa le lo an va me an dua ma cun phul an hrawt ma khan kum khat ah vei ni tiang le mang vei tum tiang le mang kha lo thlaw si facang zun tiang kha kan hmuhmi le tinghra hmanh a tling lo cucaah cun ni ni ah kan sifakmi si khi vialte lo kan haumi thingkung vialte kha atu ah mah thingkung vialte hmanh kha a thatta le a dang rial tu zeizadah a chuak hnga asinain me kan khang dih a nungmi vialte kan tha dih kum khan me kan duh rong ah khan kya ramsa le a nungmi saram le thingkung vialte kan that hi cucaah cu kanmah tein sifah ding i ai tuahmi miphun kan si i cucaah cun pathian nih hin a rum ding le a ṭhangcho ding le a ṭha bik in ram a kan serpiak ko nain ni pingi a kan thiam lo ruangah hi tluk hi kan sifahmi a si cucaah cun atu i ka dum wanjimiah iya vale an chunmi ke lunglawng te lunglawng te ca vale sa pa kha hmanh asinain mah lunglawng te ah kha dakaw pe thum pe hnih le cheu pale vale cu ka cawh te hna i vale cu ka vun toih te hna i nihin ni ah atu ah kum khat ah are ve hnih te ka pek hna i hi tikhin sapit ka kum thum ah tlai ko cu cucaah cun ṭha te i ka toih piang ko sia cu atu ka sapit kum khi kum khat ne kum khat a ngan chin lengmang lai i kum va za tiang an hung khomi a si i cucaah cu chim duhmi cu kan dum le kan hau le kan hmunhma atu ah eka zaruk hmun kan pek hna mah eka zaruk kan pekmi chungah khan pe zakhat pal le pe sawm le pat le chungah khan a ningcang tein spirit khi kan cin si ahcun mah nih khin innchungkhar ah kan cawm khawh ko cucaah cun ka chim tu te nihin ni ah ka chim duhmi cu ni pengia kan thim lo ruangah kan sifakmi a si cucaah cun a ningcang tein pathian nih a kan pekmi vale le thingkung le saram hi a ningcang tein kan hman i a toria ze kan thiam si ahcun kan ram ah hin rumnak le mu ṭhanchonak hi Pathian nih a cia sa kan tuah piakmi a si cucaah cun atu ah hi vialte sapit ka cimmi te hi mipi vialte zohchin ding ka tuahmi a si atu zongah le um ah khan atu i Korea company Okata Uting Mong hruainak thawngin tissue ka she tuahmi thingkung kha zukalip kha ka cin i atu ah kum thum a si cang kum thum a si cang i kum thum ah hin pe song thum mah kha kha kum khat ah me oza ve ni kan pe a hram te kan va pia kum nga cu pe som rok si lai pe som rok si si ahcun kum khat ah khan ting khat man si a si ahcun atu khi ting khat ka cin si ahcun ting khat kha ting khat i kar tu Hakha lochomi lakah Hakha mirum panga lakah tel lai tiah ka rak ti bantuk a si. Hi cu caah cun dam tem si ahcun lengum in thingkung ka cinmi zong kha hika kan fale nih ka zohpiak lai i mipi sin nih ka thanpiak te lai atu zong kha khua hin tlawr hi kung thong kul ka cin cang i kum thum a simi cu atu bantukin pe kul som thum a si dih cang atu kum zong kha atu nai te kan hnu sa kha kum thong thum ka va cinter din hna i ka duhmi cu kan ram hi tluk a ṭhami a ningcang lo kan tuahmi kha i cawn u si tiah ka duh i hi thil hi ka tuahmi a si e cucaah cun a theitu a ngaitu vialte nih kan ram hi a ningcang te i a hman zia thiam usalaw rumnak le ṭhanchonak ah hmang u si tiah zapi hmuh ding caah tehte caah mah hi ka tuahmi le ka chimmi a si timi kha nan sinah zapi hmaiah chim ka duhmi a si tampi ka lawm.